बाप रे आइ बर्थडे पार्टी में जाइ छी कम से कम एक हजार के हम गिफ्ट खरीद कर लऽ जेबै जतेक लोग होते ना सबसे महंगा गिफ्ट हम देबै लोगो कहते कि बाप रे कहाँ से एकरा एते पैसा आबि गेलै कथी छै जिंदगी में खाओ पियो ऐस करो बस कहाँ चलि गेलै ई अपने जे छथिन एते परेशान रहै छै कहाँ कभी यहाँ कभी हुआँ पता नहि कहाँ चलि जाइ छथिन यो कतऽ छियै यो तैयारी भेलै कि नहि भेलै सब दिन इहे लेट लगा दैत रहै छथिन यो कतऽ छी गे माय गे आइयो अभी तक अहाँ स्वेटर नहि पहिनलियै हन आ कुर्ता ले लेने छियै पैर लेबै रस्ते में हे भगवान बर्थडे पार्टी में जाइ छियै कुर्ता नहि पहिरू शर्ट पहिरू ग जाओ कुर्ता पहिरे छी नहीं जाने छी कि हम पट्टे में जाय छी सब हमर दोस्त के बहिना सब के आते दुल्हा त सब रंग के आते शर्ट पट पहन के यहाँ ये पहन के चलो बकलेल के बकलेले भ गेले बटे कहियो मने नहीं रहथिन तब ना जानथिन कि कथी के कहै छै बटे पार्टी जाय छी हम जल्दी से तैयारी भ गेले देखा जाय छी नहीं जे कहबे हिनका ते तैयारी नहीं होते झलेट भ गेल हमरा लेटो भ जाय फोन कऽ कऽ कहि दै छी कि अबै छौ आब ये जल्दी तैयार हो भागल के तैयार ये हमरा ये हेलो जे फोन बार बार करै छै देखै छै मित्र से लगा कऽ हाँ हेलो नहीं नहीं हम आबि रहल छी आधा घंटा में हाँ आज तहने केकू काटब हम्म ठीक छै हम जल्दी आबै छी जल्दी आबै छी रुकू हाँ रखू जाय ले चलू ने। खोटे आल जा पाय यहाँ पाई के किया चिंता ले छी हम छी त पाई के कोन कमी छै हम्म, सब दिन त अहाँ पाइए पाइए करैत रह गेली हम छी ना चलू कत से ई की करे छै से थाह नहीं लगा दे कुछ नहीं अहाँ के चले किया खाली चलू पाई के हम टेंशन क्या ले छी चल जल्दी चल लेट भ गेले जल्दी जेबै तब ने अरे रे कतऽ चल लिया बाहो कतऽ जाइ छी रे हम दुनू पराने जाइ छियै बर्थडे में बुझलहो हम सब बर्थडे खा पी के एबै एम्हर से आ हम की खेबै बनल हिय किछु कि ना चूड़ा फुला लिह बियाह में रखल छ खा लिह चल चल बुढ़वा नहीं करे से बिलाई जा सुन रे रे तो हम भूखले रहबे ना चलो चूड़ा फुला के अपन खा लेती हां तो कभी कर देता आओ हम चूड़ा खाए वाला छिए चूड़ा गजब फुला लीला के खा लेती ना अपन गजब लीला ई बर्थडे में जाके रंग बिरंग के चीज खेते हम हम चूड़ा फुला के कहियो आई खाए चलता बे सुखा के रहठी रहठी हम भ गेली आ तै नहीं सोचे है बुढ़वा की खेते नहीं खेते कोनो ठिकाना नहीं छै गप के

जमा करऽ पड़े समूह में जमा नहीं केलखिन न हाँ तो वही चलते बड़का हाकिम अपना दोनों के भेजलखिन सर हाँ हाँ वह जमा करऽ पड़त कहलिए न हम हिनका हिनकर जे पुतौ छै न हाँ हाँ बुधनी देवी कहू ना वह समूह में से पैसा पंद्रह हजार रुपया लेने छथिन बुझ गेलिए वो पंद्रह हजार रुपया आय अहाँ के भरऽ पड़ते ऊपर से आदेश आयल छै पहिने बात बुझा यौ हाँ की होइ छै पंद्रह टा पाइ तऽ हम बुझते ने छै पंद्रह हजार रुपया के लेलकै नहि लेलकै हमरा की पता अहाँ नहि बुझै छै अहाँके पुतहु बुझैत हैत अहाँ अपना पुतहुआ के बोलाउ हुनके से बात कऽ लै छियै हम बजबियै ओकरा हँ बोलाउ ने हँ हमे बीच बात में कहाँ छी से हमरा कोनो पते नहि है नहि पता यऽ तऽ अहाँके पता चलि जायत बोलाउ ने अहाँ हुनका कहबै कि पंद्रह हजार रुपया लोन में से लेने छियै आइ भरऽ पड़तै भाईजी आयल छै समूह वाला से बात छै हाँ तऽ हम नहि जानी ओहि पंद्रह हजार रुपैआ के अहाँ चलि जाउ हमरा दुआरि पर से हमरा नहि है लेना देना ओहिसँ अहाँ जे एना हमरा सब पर बिगड़े छियै अहाँके बिगड़बाके नहि चाही आ जौं एना अहाँ बिगड़बै तो बुझ जाइयो ई पार या भैंस जे है ना अहाँ के आ गया खोल के लेके चल जाओ हमर यौ हाँ अहाँ के हम जानै छी अहाँ के पाइ तो पैसा ले बेर में अहाँ के बड़ नीमन लगल पुतोह के बुधनी देवी के आखिर पैसा दे बुझनी की है देवी हमर पुतहुआ छै ने हाँ पाइ लेने है चाहे की केने है से तऽ अहाँ बुझैत हेबै एकदम। आ हमर भैंस खोल लेब ई अहाँ के से तो हमने ने बुझे छियै हम तो समझब अहीं के पुतोह के ना तो हम तो खोल के ले ओ जाओ हमर भैंस हमर खोल लेब हमर के खोले तऽ देखै छियै हिम्मत केकरा के खोलि लैए हमर मालजाल नहीं जे पैसा भरे समूह में हाँ। तो ई पारी आ बा भैंस यहाँ ना खोल के लगे चल जाओ कोन सार हमर भैंसी आ पानी खोलि कऽ लऽ जायत देखियै हम हिम्मत हे के खोलि लैत कनि खोलि कऽ देखियौ तऽ की बुझाइ अहाँके माने भैंसी अहाँ के दरवाजा पे आयल छी तो लाठी हाथ देखेल हमरा लाठी कथी तऽ हमर भैंस खोलि लेब अहाँ यौ

केस भऽ जेतै केस जे भरऽ पड़त पूछो ने हम केस फेस बुझै छियै हम ने लेने छियै ने देबै हम पाइ कौड़ी का नहि बुझै छियै अच्छा। पंद्रह हजार रुपया जा हमरा दूरा पर से खाइ चल गवा अच्छा अच्छा हम चलै छी सर चलू। माल खोले ला याला हे भगला हाकिम ने ताकिम भगला हमरा दूरा पर से कि नहि भगला ई बड़का बड़का कॉपी पेन लगैया हमरा लीलाम करैया माल जाल के बैठू सर बैठू माँ के बुझाइ छै तऽ भोला का की दूरा पे आबि के भैंसिया माल खोलैया बलू हमरा सने कोई हाकिम नहीं है देखै छा मोटका लाठी मारि के यही जमन हम राखि दो भैंसी का लंगड़ी में तऽ फिर ही न देबो हम देखलिए केहन पार्टी छले मामा मामा कहली ना अहाँ के ओकर एकदम। पार्टी बड बड़का बड़का पार्टी होय छै किन किन आदमी सब आयल छले अरे रे हमर सुन तो

हम पूछै छियौ पंद्रह हजार रुपया के उठौने छै समूह में तोरा तऽ कहने छलै चूड़ा खा लेला भूखल तऽ तोरा अरे समूह में के पंद्रह हजार रुपया उठौने छलै कहाँ बाजै छ रौ नहि बाजबे समूह में से पाइ के उठौला पंद्रह हजार हम उठेने छलियै ये। उठौने छलै तऽ उ याल छल हमर भैंस माल खोले छल उ हाकिम ओकरा हम बेला देलियै दूरा पर से डेट देलियै ये हम कहलियै नहीं जाने छे जो भाग उपाय हम दियै ऐसे छै कि ग्रीड तोड़ देबो पूरा देह के ये ई पाय उठौली तू आ माल जाल खोले हमर

खर्चा करे ला दे छे तब ई काल्हि जाइए बि- बियाह में आ परसू जाइए बर्थडे में चारम दिन मुंडन छै पर चार आठम दिन चलऽ बोलू होटल में बैठ के फाइव स्टार में खाएब तहिन के पैसा के के अपना पैसा के तोर तोर भगला न त कत जो हटाला मुड़ा मांडा तब ऊ पाई वाला हमरा जान छिलै ले जवान जहान से तो नहीं घूमते अरे घूम बे तू मान गेल चलू घूम गा गार्जियन रहे त कहै छै नै नहीं तो वो पर हमरा से ले ले होते वो बड कमाई छथिन ई। बैठल बैठल खाइ छन से बुझै छन तब पाई उठा के चाट ले होता कि याद ना चल त कथी कहियो हम ई सब की सब तोरा बीमारी भेल छला लगे छले हॉस्पिटल कत गेले पाय तो कत गेले तो केले ना कहने चली गई भैंस खोल ने जाय छल गा माल हिन के हम इलाज करा लेने पैसा उठा के हां हमरे इलाज भेल छै। हां ई देखिए पैसा हम कतऽ से देबै चलिए एक मुट्ठी चूड़ा खा के हम अखनी तक छी आ इलाज ही हाँ, करबै यहाँ के हिनका ई लेज में पैसा हम लगन चली हिनका इन देथिन पैसा हम सब कहाँ से देबै चल हौ भगवान आइ दिन से उ हाकिम आबो हमरा दरवाजा पर वएह रहते कि जे लोग के टांग हाथ तोड़ के फेंक देबै वो मर के पाइ लेला ई सब आ हमरा ओ जबे भैंस खोलै ले गाय खोलै ले गाय के सिंह में भिड़ती ते तब वएह सिंह हम भोकबा देतियै पेट में आ भैंस के नंगरी छुआ देबै हम खेला पाइ लेला कोइ आ प- पाइ दिए हम आ माल देली ई कहू तऽ टेलहू के एकटा बाछी रखने छी ओहो कहै छाल गल जा नहि टा के बाछी दूध कटू मूल कटू के हमरा लऽ कऽ भागल जाइ छाल बा